Serata t-tajba minn hawn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Illejla ser nospita atleta, ser nospita lil Elaine Genovese, tennista. Elaine dan is-sajf kitbet kapitlu ġdid fl-istorja tat-tennis Malti. Kisba storika għal Malta f'turnament internazzjonali u anke fil-Logħob tal-Mediterran. Elaine flimkien ma' Francesca Curmi rebħu l-midalja tal-fidda fil-Logħob tal-Mediterran fit-tennis. L-ewwel darba fl-istorja tat-tennis Malti li ntrebħet midalja fil-Logħob tal-Mediterran. Niltaqgħu ma' Elaine minn hawn u ftit ieħor għax Prime Time ħa jibda issa. Prime Time. Qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.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
United Colors of Benetton. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Ommi ma, nutrienti u konvenjenti.

Serata t-tajba u nilqakom għal Prime Time illum l-Erbgħa s-Sebgħa ta' Diċembru. L-Erbgħa ma jinħasq isu l-Ġimgħa x'minħabba li għadha festa pubblika. Ovvjament ħafna ħa jgawdu ġurnata kif jgħidu franka. Ovvjament ġurnata li ma naħdmux. Ħafna ħa jiddedikaw il-ħin tagħhom biex forsi jlestu l-Christmas shopping, iktar preparamenti tal-Milied, hawn min qed jikkummenta u ġew li l-Christmas shopping tiġa lest tagħhom. Ishom jien dejjem inħalli kollox għall-aħħar minuta. Wasal il-ħin biex inlaqqagħkom mal-mistiedna tiegħi illejla, atleta li dan is-sajf niżlet isimha fl-istorja tat-tennis Malti. Nilqa' miegħi lit-tennista Elaine Genovese. Hello Elaine. Hello. Kif int?
All right.
Safa tajba.
Grazzi talli aċċettajt l-istedina. Thank you. Tista' takkomoda ruħek.
Inti Christmas shopping lest jew għall-aħħar minuta? Le, jiena nipprova ngħid Novembru ħa nagħmel, ma dejjem fl-aħħar sekonda. Imbagħad tispiċċa l-aħħar kollox. Elaine, jien irid inżomm mat-tradizzjoni ta' prime time u nirreġistra l-kull min jiġi hawn. All right. Kolli bżonn ftit dettalji.
Isem u kunjom? Elaine Genovese.
Elaine Genovese. Data ta' twelid? 11-1-91. 11-1-91, xar id-dieħel mela? Eżatt. Fejn inti wilda, Elaine? Pieta.
Pietà, residenti. Sliema.
Sliema, professjoni.
Self-employed u tennista. Self-employed u tennista. Elaine, is-sajf ta' din is-sena impossibbli tinsih. Kellek kisbiet storiċi flimkien ma' Francesca Curmi. Qabel ma nitkellmu fuq il-Logħob tal-Mediterran, ejja nitkellmu naqgħu fuq il-Pro Tournament. Il-Pro Tournament kien Spanja. Eżatt.
Għalikom it-tennisti, il-Pro Tournament għalfejn importanti? Fil-Pro Tournaments, kull logħba li terbaħ iġġib punti għall-World Ranking. Jiġifieri min jintlagħbu biex inti tipprova ttejjeb ir-ranking tiegħek fil-lista mondjali. Inti u sejra Spanja? Flimkien ma' Francesca, kellek feeling li ħa tmorru tajjeb, kellkom feeling li. Ifhem f'dat-tournament konna għadna, kien qisu ġimgħatej wara li lagħabna l-Mediterranean Games, allura konna għadna qisu f'dak il-feeling tajjeb, you know. Imma kull tournament huwa differenti, jiġifieri tmur hemm tħossok komda ovvjament, hu importanti li tkun kunfidenti, imma mhux dejjem li jkollok expectations, mori, għax kull logħba hija differenti, fimt? Ma konna konfidenti u ġas morna għadna ja, let's, we have to go for it. Kemm ilkom tilagħbu tennis inti u Francesca bħala partners? Flimkien?
Ilna qisu xi sitt snin. L-ewwel darb lagħbna flimkien kien fis-Small Nations Games Mela li jassem San Marino. Meta tilgħab partners fit-tennis is-sinerġija ta' bejnietkom hija importanti ħafna. Ħafna. Li tifhem 'il xulxin b'ħarsa biss nimmaġina. Eżatt, eżatt.
Le, ifhem, l-enerġija li jkollok mad-doubles partner tiegħek xi kultant taffettwa l-logħba, jiġifieri tkun qed tilgħab kontra xi ħadd li huwa ħafna aħjar minnek pereżempju fir-ranking. Imma jekk inti mal-partner tiegħek ikollok enerġija u sinerġija tajjeb, Jiġifieri dak biżżejjed li li terbaħ il-logħba u jien naħseb jiena u Francesca f'dawn is-snin li ilna nilagħbu flimkien ħloqna dit-tip ta' enerġija speċjali. U s-sinerġija u l-enerġija barra l-court qegħda hemmhekk ukoll, ħbieb tal-qalb. Ukoll, ukoll, ukoll. Ħbieb ħafna. Ovvjament nifhmu ħafna lil xulxin għax qegħdin fl-istess tip ta' dinja. Tipprattikaw flimkien, ovvjament l-istess sagrifiċċji għall-isport, allura ovvjament. Eżatt. Ifhem, hi issa bbażata Spanja, ġifieri imma ftit snin ilu konna nittrejnjaw ħafna flimkien, allura nqattgħu ħafna ħin flimkien. Jekk nitkellmu fuq il-Logħob tal-Mediterran, fejn saru? Oran, l-Alġerija. L-Alġerija.
Hemmhekk ukoll kellkom kisba importanti? Dik kienet waħda speċjali ħafna. Għalija l-ewwel darba u anke għal Francesca li lgħabt il-Mediterranean Games għax qatt ma kont lagħabthom. U insomma u lagħabna fid-doubles ovvjament ġibna l-ewwel medalja għal Malta fit-tennis u anke l-medalja in ġenerali fl-isport dis-sena.
L-aħħar Logħba li kellkom meta ovvjament erbaħtu l-midalja, is-sapport li kellkom. Ija.
Kienet xi ħaġa inkredibbli, l-atleti kollha Maltin ġew jarawkom. Eżatt, eżatt. Stennejtu li kien se jkun hemm dak is-sapport? Ifhem, għal dat-tip ta' games, għalhekk huwa sabiħ għax inti tkun mal-kontinġent Malti, mhux ġast meta tmur pereżempju tilgħab tournament waħdek tkun individwu. u tkun waħdek. Allura jkun hemm l-atleti l-oħrajn mill-athletics, shooting, cycling, u kollha aħna dejjem nipprovaw nissapportjaw lil xulxin. Allura aħna Kooperazzjoni kellna l-logħob meta l-oħrajn ma kellhomx events. Allura ġew jissapportjawna flimkien mat-tim tal-Malta Olympic Committee, u kellna s-sapport ġifieri mal-ewwel logħba li lagħabna kontra l-Marokk, u apparti minn hekk hemmhekk kien hemm atmosfera. differenti għax kien hemm ħafna nies lokali wkoll jissapportjaw. Allura tara ħafna nies jissapportjaw lil xulxin u hekk. Imma fil-semi final kontra l-Italja dik kienet xi ħaġa speċjali ħafna u inkredibbli. Jiġifieri kien hemm il-kontinġent kollu Malti jissapportjawna. U aħna ma tantx aħna mdorrijin b'dak it-tip ta' sapport qisna futbol, pereżempju. U normalment ikun iktar kwiet it-tennis. Eżatt, fit-tennis ma tantx tista' titkellem, anke pereżempju biex iċċapċap jekk jekk l-opponent tiegħek jagħmel żball mhux sippost qisek toqgħod iċċapċap, fimt? Imma dik kienet kompletament differenti, wara kull punt kulħadd jgħajjat. Imma x'il-logħob tal-Mediterran u aħna l-Mediterrani.
Mbagħad speċjalment meta jkun hemm atleti oħrajn. li mhumiex fit-tennis, għalihom sport mela ħin kollu non-stop supporting, vera kienet esperjenza sabiħa.
Gift your taste buds with Fior & Vita's vast range of cheeses. From cheddar to jalapeno Havarti and fresh mozzarella to goat cheese, a variety of cheeses to put together the perfect cheese platter.
Elaine, hawnhekk ġibt racket miegħek, din ir-racket li tilgħab biha? Iva, waħda mit-tlieta li għandi. Di kurżità personali tiegħi. It-tennis fil-livell li tilgħab inti, dejjem tilgħab bl-istess racket jew ikollok rackets għal logħob differenti, kif taħdem is-sistema? Ifhem, jien personali għandi tliet rackets u mbagħad jiddependi fuq is-strings, mhux issa għax ir-rackets kollha jkunu l-istess. U tagħmel id-differenza t-tension tal-istrings. Per eżempju jiena qabel kull logħba nistringhiha ħalli tkun friska, li t-tension tkun eżatta kif jiena nixtieqha għal dik il-logħba. U ġifieri dik li. Life time, life span, ta' rekett kemm hi bejn wieħed u ieħor?
Ifhem, jiena nħoss qisu wara sena, sena u nofs, qisek tħoss li għandek bżonn tbiddilha biex ikollok waħda ġdida. Imma fil-verità tista' tilgħab biha, I mean isservik ħafna bħala rekett jekk tkun. U t-teknoloġija?
Tinbidel biż-żmien tar-reketts, joħorġu mudelli iktar moderni? Tinbidel, ta.
Pereżempju, Hawn xi ftit rackets jagħmluha forsi ftit aktar flexible ħalli inti meta tolqot il-ballun ikollok aktar flessibilità. Tinbidel, mbagħad jiddependi kif inti tħossok komda bħala weight u d-distribution tal-weight tar-racket, jekk tkunx pereżempju head heavy jew grip heavy. Jiġifieri dik imbagħad hi għażla personali tal-atleta. Eżatt, inti tipprova r-rackets u tara kif tadatta r-racket għal-logħba tiegħek. Pereżempju jekk tħobb tilgħab. flat ħafna, jiġifieri ċatt hekk, ikun hemm forsi r-racket li tkun aktar tqila fil-head.
U r-racket tkun tintgħaraf x'tip ta' logħob tħobb tilgħab minnha jew racket minn oħra mal-ewwel daqqa t'għajn ma tingħarafx x'inhi? Le, ifhem. I mean imbagħad jiddependi fl-aħħar mill-aħħar logħba toħroġ mill-, mill-player kif jilgħab bħala teknik u hekk. Li ovvjament inti xorta waħda tkun studjajtu qabel ma ovvjament tiltaqa' magħhom qabel ma jkunu l-avversarji tiegħek. Insomma mhux dejjem ikollok l-opportunità. Le? Le. Normalment tmur tkun tilgħab kontra xi ħadd li jista' jkun qatt ma rajt u trid inti. Tadatta. Tadatta u ssib. Issib il-mod kif ħa tilgħab kontri dak il-ħin stess. Elaine, intom il-familja kollha tilgħobu t-tennis? Le.
Missieri u ħija kienu jilgħabu. Insomma, missieri għadu jilgħab ftit. U ġieli tilgħab kontrih jew le? Kont qabel, anke meta kont żgħir, kont iżgħar kont, kien jikkowċjani, nilgħab ħafna miegħu anke ma' ħija u hekk. Immissha, I mean, Ma tantx għadhom involuti. Il-għin il-mira li jmiss huma l-logħob tal-pajjiżi ż-żgħar. Ekku. Responsabilità doppja x'ħa jsiru fi gżiritna, jkunu Malta. Hija.
Il-ħames xhur li ġejjin x'ifissru għalikom l-atleti? Ifhem, preparamenti normali, ġifieri ħa jkollna ovvjament irridu nkomplu nittrejnjaw u nilagħbu aktar tournaments biex ikollna ranking aqwa ħalli mbagħad fid-draw Nipprovaw iktar ma jkollna WTA points jissejħu, ġifieri World Ranking Points. Ikun hemm ċans li tkun pereżempju sseedjata fi draw u jkollok ftit ta' vantaġġ fi draw. Żmien eċitanti insomma dawn il-ħames xhur li ġejjin. Eċitanti u I mean nibqgħu naħdmu kuljum, I mean dik hi fl-aħħar mill-aħħar importanti li kuljum. Il-konsistenza u x'vera.
Konsistent u tkun dixxiplinata u dedikazzjoni. ta' kuljum. Jien minn hawnhekk nawguralek, nawguralek ir-riżq, nawguralek il-festi t-tajba però wisq iktar nawguralek ir-riżq għal logħob tal-pajjiżi ż-żgħar. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla. Ħa nibdew nimlewlek il-Christmas stocking, fil-fatt grazzi għal Mattel and Home għalik għandna stocking filler. Tista' żżomm mat-tradizzjoni u ovvjament tħalliha bħala sigriet jew inkella tista' tara naqra x'inhi Illum stess. Grazzi għal Baroness ukoll għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' ġabon Baroness li tista' tgawdi t-togħma b'inqas xaħmijiet kif ukoll grazzi għal yogi tiegħha titlaq minn hawnhekk b'ħafna togħmiet tajbin biex tagħlaq il-ġurnata b'te naturali hekk ħafna togħmiet differenti kif ukoll biex tirrilassa u tagħti naqat trid lilek innifsek grazzi għal Penessere Spa Għalik qegħdin noffrulek trattamenti ta' biex tmur hemmhekk b'benessere spa tirrilassa meta tixtieq inti u toħroġ minn hemmhekk ħafna iktar enerġetika milli inti. Grazzi u l-kumplament tas-Serata t-Tajba. Lilkom it-telespettaturi nħeġġiġkom tibqgħu hemmhekk ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, Prime Time ħa jkompli dalwaqt, jiġifieri ibqgħu hemmhekk.
kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Moliker Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jatux fil-għajn, b'saf ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibuhom ukoll fil-forma ta' pads. Il-Moliker Premium Lady Pants u Pads Jinxtraw biss mingħand l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvhom. event made

Għalkemm ngħix ħajja mgħaġġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sop o pommi ma, ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sop o pommi ma, konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata.

Merħba, jiena Kristin Buħaġar, tabiba u direttriċi fl-Isptar St. Thomas. Illum se nitkellmu fuq l-loppju u x'tipi differenti tal-loppju jintużaw. Il-loppju jingħata minn anestetist kwalifikat. L-anestetist jiddeċiedi li ma tip tal-loppju se jagħtik u jiddeċiedi billi jikkonsidra x'operazzjoni se tagħmel, l-età tiegħek, kundizzjoni ta' mard ieħor li jista' jkollok, x'mediċini qed tieħu u x'allerġiji għal mediċini jista' jkollok. Tingħata wkoll attenzjoni partikolari għal xi esperjenzi fil-passat tal-oppju li kellek. Forsi ma qabilx miegħek ċerta l-oppju, għalhekk jittieħed l-oppju ieħor. Jew kellek esperjenza ħażina, pereżempju kont imdardar ħafna wara ċerta tip tal-oppju, u dan jiddeċiedi flimkien miegħek X'inhu l-aħjar l-oppju għalik? Hemm erba' tipi differenti tal-oppju, l-oppju ġenerali, l-oppju reġjonali, l-oppju ħafif u l-oppju lokali. Nibdew mill-oppju ġenerali. Dan jintuża ta' spiss u kważi l-ewwel ħaġa li tiġik f'moħħok meta tisma' l-kelma l-oppju. Waqt l-oppju ġenerali, il-pazjent ikun rieqed kompletament. Ikun rieqed il-muskoli jkunu rilassati u s-sensazzjoni tal-ħass tkun baxxa ħafna. Fil-loppju ġenerali jintużaw taħlita ta' mediċini. Hemm minnhom jiġu injettati fil-vini u hemm minnhom li jittieħdu permezz ta' maskla bil-gass. Wara l-loppju jista' jkollok xi xerqa jew tħoss griżmejk qishom migrufin. Dan minħabba li waqt il-loppju ġenerali ħafna drabi tkun intubat, ġifieri jkollok pajp Min ġo ħalqek biex jgħinek tieħu n-nifs? Ħafna nies ikunu għajjenin ħafna wara l-loppju ġenerali. Uħud ikunu mdardra wkoll. L-anestetist jista' jagħtik xi ħaġa kontra d-dardir. U tieħux ħsieb l-anestetist se jkun miegħek sa mill-bidu tal-operazzjoni sal-aħħar sa meta tiġi f'sensik. Loppju reġjonali. Dan huwa tip tal-oppju fejn titraqqad dik il-parti tal-ġisem li ħa tkun operata biss. L-oppju jiġi injettat madwar għoqda ta' nervituri li jissupplixxu dik l-erja ta' ġismek. Eżempju ieħor tal-oppju reġjonali huwa l-epidural. Dan jintuża ħafna waqt il-ħlas. Jintuża biex il-mara ma tħoss ħafna uġigħ u tkun tista' tkompli l-ħlas tagħha mingħajr ħafna uġigħ. Hemm operazzjonijiet fejn jintużaw l-oppju ġenerali flimkien mal-oppju reġjonali u dan jiddeċidih l-anestetist. Din it-teknika tintuża biex wara l-operazzjoni ma jkunx hemm ħafna uwġiegħ. Dak li jkun il-pazjent ikun jista' jqum ftit wara biex anke forsi jibda xi physiotherapy u ma jingħatawx ħafna pinnoli tal-uġiegħ wara l-proċedura. Tip tal-oppju ieħor huwa l-oppju ħafif. Dan jintuża, per eżempju, waqt xi endoscopies, xi gastroscopy jew xi colonoscopy. Hawnhekk il-pazjent ikun jaf bejn wieħed u ieħor x'inhu jiġri, Ikun jista' anke jsegwi xi istruzzjonijiet, imma jkun kalm ħafna. Din jgħidulha wkoll sedation. U r-raba' tip ta' l-oppju huwa l-oppju lokali. Dan huwa l-oppju li jintuża meta l-proċedura tkun superfiċjali ħafna. L-iktar ta' spiss jintuża taħt il-ġilda, jiġi injettat taħt il-ġilda. Ħafna drabi nużaw l-oppju lidocaine, pereżempju, bħal meta taqta' subgħajk u jkollok bżonn punt. Hemmhekk jintuża l-oppju lokali. Meta tkun se tneħħi xi għadsa jintuża l-oppju lokali. Anke wara proċedura kbira li jintuża l-oppju ġenerali, jintuża wkoll l-oppju lokali fil-punti biex ma jkun hemmx ħafna uġigħ fil-punti.
Qabel ma nħallikom illejla rrid infakkarkom malajr fil-kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien ma' United Colours of Benetton. Irridu naraw il-familja kollha tagħkom. Irridu naraw il-familja f'ritratt Xitwi. Ibagħtuli dak ir-ritratt tal-familja tagħkom, ritratt xitwi, permezz ta' Facebook jew inkella Instagram u dak ir-ritratt li tibagħtulna, grazzi għal United Colours of Benetton jista' joħroġkom rebbieħa. Pratikament tistgħu terbħu aċċessorji xitwin għall-familja kollha, għal massimu ta' ħames membri. Qed nistennew ir-ritratt tagħkom. Jien ngħidilkom grazzi bil-quddiem tal-parteċipazzjoni tagħkom, ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi llejla. Għada Prime Time mhux ser ikun qiegħed magħkom għax hija festa pubblika u One ħa jkun qiegħed iwassal trażmissjonijiet live mill-Belt ta' Bormla mill-festa tal-Kunċizzjoni. Jien nawguralkom is-serata t-tajba, niltaqgħu nhar il-Ġimgħa u llejl it-tajjeb. Ciao!
Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. If it's cheese, it's Fior di Vita.

F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.